Masa bikah Judah na tluk in caan ṭha caan sungah tuk ve tu kan biak in thian in ṭhat ko seh. Zan caan ah kei santlai lo hika hin pastor te khual lei si seh hika hin pastor Norway kan neihmi Asia an pai ka thawngṭha kan chim ning he minung sinah kan har ngaingai. Nan ni ruah ning zong in a chim zia ka thiam lai lo. Sihmanhsehlaw bantuk tu zan ah ruah lo in kan minung hna bangin Pathian nih caan ṭha a timhpiak i nan hmaika ah a biatak phuan kho dingin ka dir khawhmi zong hi keimah fimthiamnak pakhat hmanh keimah dawhkhon ah nan rawknak Pathian dawtnak thawng an si ti kha van chim ka duh. Zeiruangahtiah cu bantukin na mipi hmai van dir ding ah hin a ka hal ngaingai ko. Ka sining haka ah a cheu in cun a kan theih te ko lai. Hika nawl ka phak hnu hmanh ah A ding a ei i tutawng in phung in Khrihfa sinak sawh men in a nung i Pathian na zum maw? Zum kan ti ko nain amah duhning nun kha zei ah kan rel lo i kan sual ca cu pei Pathian nih a kan dawt, misual cu pei a kan khamhfam cu tiin duh paoh in nung vemi kha kan si. Sihmanhsehlaw tuzan ah amah Pathian dawtnak a velngeihnak thawngin kanmah caah a kan pekmi Jesuh Khrih nih thawngin a kan tuahser piaknak vialte kha keimah caah a si ti kha ka cohlan tikah keimah caah a si tiah ka van theih tik hnu in luatnak kha a ka pek i atu bantukin nan ngaiah hin amah thawngṭha a dawtnak kong chim khawh ding ka van dir khawhmi si. Kan chim tikah nan i ruah ding in si men lai lo, sihmanhseh Pathian cu Pathian bia cu a fanter, cu bantukin amah nih Pathian min ah Taul a lak lai i a lak in a kirter lai lo caah Pathian min thangṭhat. Rel, lunglawmhnak bia kha a chim ti lai lo, rumnak biachim nih a thiam lo, a thiam lo le thianṭum nih khan a thimmi ko cang le mah kan kaa hngilh ko lai. Nan retheihnak vialte Pathian tu nih thluachuah nak ngei ko hna seh ti kha van chim ka duh.

Nannih Samaria mi nih cun nan biakmi kha nan hngal taktak lo. Hika zawnte hi van nolh rih ka duh. Nannih Samaria mi nih cun nan biakmi kha nan hngal taktak lo. Kannih Judah mi nih cun kan biakmi kha kan hngalh, zeicahtiah khamhnak cu Judah mi sinin a rami a si. Sihmanhsehlaw Pathian a bia taktakmi nih cun thlarau le biatak in an biak caan kha a ra lio i hika hi a phan cang. Hi bantukin a biami hna hi Pathian hi pa nih a duhmi cu an si. Pathian cu thlarau a si i a biatu hna nih cun thlarau le biatak in an biak awk a si tiah a ti. Le a hamthok ah Pathian sinah kan caan kan van up ta lai, thak cam ta lai. Halleluja Bawipa, ka lawm pa na min kan thangṭhat. Zan chan ah ka pa kei na fapa nih i na fale hmai ah na dawtnak kong na biatak phuan ding ka dir tikah ka pa nangman i ka um pi na thiangthlau in ka nunnak ka hmurka ka hmang lo a chimtu kan nunnak siseh a theitu a ngaitu vialte pakhat cu nunnak ah na biatak kha kan theih i cu biatak chung i a chuak mi luatnak teinak nangamnak domnak kha a pakhat cio nih kan tinco khawhnak ding caah kan lakah na thiangthlau thawnnak in hmung cawlcang law ka pa nangman nih kan hrilhfiah ko kan chim lai dingmi kan hman lai dingmi kan caan kan zeizong vialte nangman na kut ah kan cham Thlarau Thianghlim lam ah kan sawm fapa Jesuh Khrih pakhat bochan ni sinah lunglawm tein thla ka cam Bawipa. Amen. Le hika hin a tlangpi ta cun kei ka thiam le lo thim ka duhmi lak ka duhmi cu thlarau le biatak in kan biak awk si kan ti tikah thlarau le biatak timi kha si loin kan biak in thlarau le biatak in kan biak khawhnak ding caah Pakhatnak ah zei hi dah kan theih a herh bik? Keimah nih ka nunnak in ka hmuhnak, ka nunnak in ka hmuh ve mi Pathian dawtnak hawn a ka fianter mi te kha i ruah ti hna usih ti ka duh. I ruah ti hna u ti tikah kan nunnak kha pakhat cio nih i hal hna usih ti ka duh. Kan biakmi hi kan hngal taktak maw? Kan i fiang taktak maw? Pathian Pathian kan ti kan diak kan i kan hngal taktak maw Jesuh Khrih ka khamtu bawi si kan ti Khrih hi a konglam kan theihnak in kan zumhmi ma si sel amah he kan i tong taktak maw timi kha kan nun i check hna si ti ka duh zei ruangah tuzan kei zong kan lam hla caan saupi ah Khrihfa ka si i Pathian a zummi ka si ko nain Pathian na zum ma ti zum kan ti Sinain nunnak taktak Khrih he kan rak i ton lo tikah kan biakinn kha aa thei lomi kan si. Kan sining taktak kan thei lo. Thil kan tuahmi kip ah crusade kan kai zong ah siseh, camping kan kai zong ah siseh, lenglei ah kan theihmi kha biaelnak in kan caan kan dongter, kan nunnak ah pakhat hmanh kan i lak kho lo. Cu vialte kan nunnak nih kaa hmuh thanmi te khan hin ni zong ah hika hin u le nau hna, abigamin nau hna zong nih kan no lio tein taktak tein kan fian khawhnak ding ca khan pakhat cio kan ca i check hna usih ti ka duh zeiruangah caan tampi ah pathian kan biak ko kan thangthat ko biak an kan ra ko kan biakmi kan i fian lo tikah Khrihfa kan sinak Pathian fa sinak kha kan nun ah tatli pakhat man a lang kho lo zumlotu kan timi hna tluk man in kan nun ah dinfelnak kan nei lo nawlngaihnak kan nei kho lo ya Pathian fa kan si kan ti tung kan chim tung kan biak tung ziah kan nun ah lang lo zeiro tette kan si khawh lo timi kha kan i pumpak pa jung i hal na si ti ka duh zeiro ngah kha vialte kha nihin nia pathian bia in kan i ruatin ai tu i cu kan i hngalh lo nak cu amah khrih konglam lawng kha khrihfa kan si caah kan hak chalian sen school kan kai ko biakinn kan kal ko nain khrihfa sinak lawng kan rak i rin i pathian he khrih he kan rak i ton lo tikah kan sining kha kan i thei lo i kan kaa cun kan zumh kan ti ko nain kan nunnak ah khan Khrih nun ning kha zeihmanh kan langhter kho lo zu kan dengu sa kan ei bu zong in Pathian nih misual cu pei kan si cu misual kan sual ta cu pei a kan dawt a kan khamh fam cu khamnak kan hmu cu kanmah tuah khawh mi si lo Pathian vel thawng kan si cu timi kha kan i lak i kan duh mon kan nung dinfelnak kan si seh tuahsernak seh kan nun ah lang kho lo i a piangthar kan ti ca kan kan ti timi zong nih kan piantharnak kha khamh kan sinak kha a piangthar lomi hna nunnak ah zohchunh awk tlak kan si kho lo kha vialte kha kan nunnak tu zan hi check hna sih ti ka duh cu bantuk tatte kan si khawh lonak tu zai ka in Jesuh nih savarian nu a thai bantuk in kan pakhatnak ah kanmah le kanmah i hal hna sih ti ka duh kan biakmi pa hi Khrih hi ka caah a nunnak bik a khamh ti kan theihmi pa hi kan hngal taktak maw A konglam kan theihnak cu sawh lawng a si. Silole amah he aa tongmi kan si cang maw? Tette kan nei maw? Kan nunnak ah Khrih cu hmunhma um taktak maw? Pathian cu Bawipa Bawipa kan ti i amah hi maw bawi si i kanmah hi tla bawi kan si timi kha i hal hna u si ti ka duh. A caan can ah thla khat cang Bawipa Bawipa kan ti. Sinatein Bawipa kan ti kan duh paoh in rian sial le kan duhnak tuan ding te dingah kan chiah tawn. caan tampi thla kan camnak se kan tuahsannak ah kha vialte kha nun nan i check hna selaw nihin nia bawipa ti ka kaan ka timi pa hi ka siang taktak mo kan nunnak ah hmunhma ka pe taktak mo timi hi pumpak i ruah cio hna se ti ka duh tunai ba hma ti ka chim tun a chim zia ka thiam lo tikah ka duh saknak kha ka langhtar duhmi kha bia ka nolh lengmang lai i ka chim vel a nolh lengmang mi zong ka lo lai sihmanhsehlaw kha zong kha a ngaih zia ka thiam piak kha mu ti kha kan nawl ta ka duh Zei ruangah tiah cun Pathian kan biakmi hi kan i fian lo taktak tikah khamhnak kan timi tha ding kan rak i fian lo tikah Khrihfa nun nih kan nunnak ah a lang kho lo i zum lo tu hna tluk hmanh ah anmah hnak hmanh in dinfelnak kan lak kho tawn lo. Pathian kan thangthatnak kan tuahmi ah mah kanmah le kanmah kha tha tein kan i ruat lo. Cu tu zan chan ah thar in ruat tuah hna u sih ti kha ka duh. Thawngṭha kan ngaih tikah mi caah ngai hna hlah u sih. Kanmah caah ngai hna u sih. Caan tampi ah zeidah kan hman ti ahcun thawngṭha kan ngaih a ṭha tuk an ti. Rucuk cung sia kan ngai a ṭha tuk kan ti. Mi kha ngai ve hna seh sihernak kan pek hna. Sihmanhsehlaw a ṭha tuk kan timi a sullam hi zei bantuk sullam dah a ṭha tuk kan ti timi zong kha i hal chih hna u sih. Caan tampi ahcun hlan lio ah keimah zong ka si a tha tuk ka timi thawngtha he keimah ca si loin ka pawngkam ummi ka hawinu ka hawipa ca ma an nun ka hmuhnak cu an mah ca a tha tuk timi se nak kan nei tawn cu bantuk te kan si mo kan nih ka a thumi zong nih i ruat than hna si hi kan pastor din an ra lai thawngtha kan chim lai a tha tuk a tha tuk kan ti a thami thil cu zei bantuk in dah na that na cohlan ta sunnak ah Hi kan thil pakhat iPhone a paw a chuak a thar a ṭha tuk ti nan theih tikah nan duh mino hna hrim nih cun a thar paw kha kan cawk upa zong nih kan si ko a ṭha tuk kan timi kan theih cu kanmah nih lak i tinco kan duh sihmanhsehlaw Pathian bia an rak phuan tikah a ṭha tuk a ṭha tuk an ti pakhat hmanh lak kan i tim lo cu ni cun rak tam cu kan chimmi hi a sullam zei da si ti kan ni ruat taktak maw A ṭhatu kan ti tungmi Pathian bia hi kan caah a ṭha taktak maw? Thil cu a ṭhatu kan timi kan theihmi cu kan ca bak ah lak i hman i kanmah nih hman kan duh. Sinain Pathian bia kan theihmi ah zei ruangah nihin ni tiang ah a ṭhatu kan timi kanmah caah kan i lak kawh lo. Hi zong hi i hal hna u sih. Pathian bia, Pathian dawtnak ka van theih hlan ah a hnulai ka chim bantuk khan biakinn kan kal ka nu le ka pa nih thawh a kan chim kan theih Jesuh cu khamtu kan si ti kan theih chan kan nunnak ka lak khawh hlan ah khan zeihmanh ka nunnak ah zeihmanh a lang kho lo ka nunnak ah zeihmanh teinak um kho lo khat lei ka chim ahcun kuak he ka rak i phiat Thlanga thlaruk cu kaa phiat khawh. Zu kaa phiat, thlanga thlaruk kaa phiat khawh. A ngah lo. Minung sinak in kaa zuam lenmi kha a ngah lo. Sihmanhsehlaw Pathian dawtnak ka van theih tikah hika an aluan cami thawng hi le kum hlei thum ah kan Khrihfabu nih Siavan nai sum hmang kan auh i Siavan sum hmang in Crusade kan van kai tikah Pathian dawtnak kha ka nunnak taktak in aw timi ka van i lak tikah ka tei khawh lomi ka minung si dan kar i zuam lenmi a si khawh lomi kha Pathian nih cun a ka tei piak thiang thlarau thawngin cu tikah ka ti tikah Pathian sana a hlein thluachuahnak ka hmuhmi cu Pathian dawtnak keimah ca si ka theih tikah keimah ca a ka tuah piakmi Jesuh Khrih nih a intonnak keimah ca si ti ka theih ka lak tikah buak kaa phet kho lomi zu le sa kaa phet kho lomi kha sam awk hmanh thai loin direct in veikhat tein ka thlak khawh dih khakha cu a hlei in pathian la thlachuah ka comi si ti kan ka ka fian ko sihmanhsehlaw mi tampi nih kha bantukan mi tampi kha pichai bawi thai cun phiat ti hna se ti kha ka duh ti duhnak si lo a fawi lo sihmanhsehlaw pathian dawtnak kan theih tikah pathian fa kan si i a fa sinak thlarau kha kan chungah a um cang tiah a um taktak a si ahcun cu thlarau nih cun kan nunnak kha a kan hruai lai caah cu thurhnomnak taksa sinah kan tei kholomi kan minung sinah kan tuahmi kha duhsah duhsah in kan tei khawh hrimhrim ding kha a si sihmanhsehlaw caan tampi ah pathian cu ka ka pathian si ko ka khamtu si ko ti kan ti i kan chungah Khrih thlarau kan nei ko tiah kan i ruah kan chim bu in tahchun kum sawmthum le kum nga hrawng tiang kha keimah bot in ka si peng cu bantuk hi ka um hi u le nau mino zong an siah nan ngakchiat atu ten i ruat hna sih. Pathian ka chungah um Jesuh Khrih cu khamtu le ka bawipa cu Khrih he aa tlak tong cang khamh ah siang cang kan ti hnu ah kan minung sinak kan zumh hlan i kan tinco hlan i kan tuahsermi ning khan kanmah bum peng kan si maw khakha lenglei tuahsernak lawng ka chim i lenglei lawng kan lungthin kan ruahnak tiang in keimah bawng peng ka si maw timi kha i check hna u sih Cun Bible ah kan hmuhmi cu Pathian fa a simi nih cun an sual kho peng lo ti. Cun Pathian fa kan si kan ti tung i kan nih cu kan duh bon kan um peng i kum kan kum upa deuh deuh kan mah ning thiamthiam kan si. Cuti si ahcun kan neihmi thlarau kha Pathian thlarau si hnga maw? Zei ruangah Bible nih a kan cawmiak cu Pathian thlarau a nei cangmi Pathian fa a si cang cu an sual peng kho lo a ti caah Veikhat tein kan tei kho lai lo nain duhsah duhsah in kan tei dingmi kha a si. Zeiruangah kan chung ummi Pathian thlarau thawng in. Sihmanhsehlaw mi tampi nih nihin ni ah kan chimmi cu Pathian thlarau cu ka chungah kum ko. Cucu zeitindah kan theih tiah cun pakhat khat thil thalo kan tuah tikah sualnak kan tuah tikah kan nunnak kan ca tu kan nei ko a kan cak ko kan chung ummi thlarau nih cun kan sualmi kha a duh le Pathian duh lo simi a kan theihter ko kan ti kan chim a hmaan ko sinain cu chung te ahcun pakhat te i ruat chin hau si ti ka duh cu ca tu um ko ti na theihnak kha na neihmi taktak ma si na theihnak mi da si kan theihmi hi kan neihmi ah caan tampi kan i ruah tawn kan theihmi kha kan tincomi ah kan i ruah tawn cuacun nihin ni ah cute cu i fiang hau si ti ka duh Khrihfa kan si caah a piangthanmi Khrih he aa tong in nun cu nunnak in Pathian thlau kan chung a um caah sual kan tuahmi cungah kan nun a kan cawnpiak i a kan chimhmi Pathian a duh lo ti kha a kan theihter kan ti. Cucu Pathian dawtnak a tet cangmi hna nih an nunnak an chimmi bia kha Khrihfa kan sinak in kan theih tikah kan ni lak ve i kan hman ve lengmangmi a si sual hnga maw ti kha i check hna sih ti ka duh. Tahchunhnak ah pakhat in ka van chim lai. Hika hi tampi ti um selaw theithur ti ti le man pakhat in nok an khai ning lo zeitin nan um hnga nan kam an fur di hna la e nan hmai khot tin nan ti di la sinatin athurnak taktak khan nan tep ma tep hla cu bantuk cun kan ni zong khrifa kan si ca kan hak siat tein sena sukung kan ka i pian thar timi pathian i ton timi kha kan theih mi kha kan theihmi kha kan tincomi ah kan i ruah tikah kan nun ah khan kanmah le kanmah kha fiang in kan i hmu kho lo cu tikah kan theihmi kha kan kan chungah thlarau um rua tiah kan i ruah cu tikah kan nun kha aa thleng kho ti lo Cu bantuk ni nih kan nun kan tuahsermi a liam ciami kan tuahser ning kha i check hna usih, i ruat ṭhan hna usih law cu bantuk nun cu kei dah ka si sual maw timi kha nihin ni ah i check ṭhan hna usih. Cu bantuk kan si sual si ahcun Pathian sinah kan sining kha kan i hmuh sishin kan sining tein Pathian kha bawmhhal ṭhan hna usih law Pathian nih cun luatnak a kan pek a kan pek. Pathian nih cun Khrih Thlarau nih cun teinak a kan pek i tette kha a kan pek ko. Cun kan sining kha fiang tein kan i hngalh khawhnak ding caah Pathian khamhnak timi hi kan i fiang taktak maw? Jesuh Khrih he kan i tong taktak cang maw? Kan nunnak ah Khrih tette ka nei maw? Pumpak pakhat cio nih khakha van i fiang than hau se ti ka duh. Caan tampi khakha kan i fiang lo. Kei zong caan tampi kum tampi kaa fiang lo. Pathian na zum ma zum zum hlah ti cu kan i nau ta fawn cu kha bantuk kan si tikah kan nunnak ah khan channak um kho lo i kha bantuk in kan biakmi kha Pathian Pathian Bawipa Bawipa kan ti ko nain Pathian fa kan si kan ti ko nain kan biakmi kha fiang tein kan theih lo tikah kan i ton lo tikah kan biakmi pa he i hawikomhnak kan neih lo tikah tette kan neih lo tikah kan ka ahcun kan chim len ko nain kan nun ah tete lang kho lo cucu Bible zong nih kan hmuh ṭhiamṭhiam mi si Hika hin taita angan pakhat a hme hlei ruk chungah cun zeitin kan hmuh thin Pathian kan hngalh ti cu nan ti sihmanhsehlaw nan tuahnak nih nan chimmi cu a si lo ti kha a langhter mi huat awk in nan nung nan um nawl ngei loin khua nan sa thil ṭha tuah dingah nan i tlak lo cucu nihin ni ah kan tuahmi ni ni ah kanmah le kan kum zat cio kan van i tuak hna usang tahchunak kei kum sawm li ka tling kum sawm li tiang ka nunnak ah pathian ka biaknak ah a liam ciami ah pathian dawtnak kan theih kan timi kan chimmi le kan kan tuahmi aa lo mo hikan bible nih fiak ten akan timi cu pathian ka hngalh ti cu na ti sim sihmanhsehlaw na tuahnak nih na chimmi kha na chimmi cu a si lo ti kha a langhter ti cun nihin ni Pathian kan biak mi zong kan biak mi pa hi fiang tein kan i hngalh lo tikah Pathian Pathian kan ti bu in kan tuah kan chim na in kan tuah mi ah khan kan lih kha kan langhter peng nina Pathian cu thlarau le biatak an biak ding si an ti kan nih an pum hi thlarau biak in si ti kan theih hi ina hin Pathian um lo ti kha kan theih Si ahcun hi inn hi ma kan upat deuh kan pum ni na hi biakinn chungah hin hi pumhnak inn chungah hin dawhcah loin um kha cu kan tih ngaingai kuak zuk i luh ding kha a ho nih kan tuah ngam lo zei ruangah pathian a um tiah kan ruah Siatin Pathian nih cun Bible nih a kanmah kan pum chung tu hi amah a pennak um a tlinnak phaknak si kan pum cu amah umnak hmun tu kha si. Cu pakhat nih cun kan lak kan zoh tikah kan tuahmi le kan chimmi aa lawh lonak kha kan sian lo taktak tikah hngalhnak lawng in kan hngalhmi kha kan tincomi kan rak ruah tikah kan biakmi kha fiang tein kan i hngalh lo tikah tette kan nunnak kan neih lo tikah ṭih dingmi kha upat dingmi kha upat loin ṭih dingmi kha ṭih loin thianhlimternak ding kha thianhlim loin a si lonak tu kha kan thianhlim hi pumhnak biakinn hi thiamhlim tein tuah ding a si maw a si kan hmannak ah thiamhlim tein kan tuah ding cun khinak kan azizi deuh cun nangmah le keimah kan pum kha si sinatin ni hi mi tampi nih kan pumnak in biakinn kan ṭihzah deuh cu ni ka langhter mi cu kan biak ni hi kan i siang taktak maw timi te kha kha pakhat te khan i ruat than hna si ti ka duh biakinn ah tunai ah sia cung nih a chim cang gospel kan kal tikah chunitla kan tuah kan cennak ah thawngtha kan chim si te cu bantuan kan tuah sermi vialte ah khan Pathian thawngtha kan phurh si kan tuahnak Pathian muisam khrih muisam a langh khawhnak ding kha kan tuahnak ah kan tonmi cungah khan a chim ning a phuang ning kha kan si hmur le ka lawng kha si lo a chim lawng khan kan rian si lo i kan chimmi zong kha kan nun in kan cawn ding mi kha kan rian si cu bantuk a caan tampi ah mino i mino i hawikomhnak kha a biapi ah ruat loin thawngtha chimnak le i pumhnak le hla in thangṭhatnak lawng kha biapi ah kan ruah caan zong tampi cucun kan biakmi pathian nih a kan fial hnawh chan a kan timhpiakmi hnawh chan hi zei hi dah si timi kha kan nunnak ah i ruat cang hna usih caan tampi kei zong kum sawm thum le kum nga reng lo caan tampi kha kha bantuk nunnak in ka caan a rak hmang vemi ka si vawlei nuamhnak lei ti ahcun ka tuah lo mi thit um lo tiin chim khawh a si zudin sa ei lawng si lo zei bantuk nu le pa sualnak kan si seh zudin sa in si seh mui sewa fu ma bing ma jam ma ma an ka tuah lo mi thil pakhat kan um lo a chun in aa chun mi ka si a donghnak bik ah minung hmanh a tlak ti lo ding in rian hmanh ei ding hmanh aa kawl kho ti lo dirhmun nih a ril i a thi ding a hngak dingmi rianhmun ka si cang sihmanhsehlaw pathian nih kha ek lakin a ka cawi ṭhan e nihin ni ah a dawtnak a ka theihter lawng si loin thlachuah hi bantuk ram ṭha tiang a ka phakter ka luan ciami can chungah ka tuah sermi vialte kaa ruah tikah Phaw ka rak i phiat khawhmi te hna kaa ruah ṭhan tikah keimah in tuah khawhmi um lo. Ka siding kaa ruah tikah kha bu zong in zeidah um kan nunnak kha kan rak i thei lo tikah Pathian Pathian Bawipa Bawipa te thla kan cam bu ko zong in kan biakmi Pathian kha fiang tein kan hngalh lo i amah Khrih he kan i ton lo tikah cun kan nunnak ah teinak um kho lo. Si kaa phiat khawh, kaa phiat duh ning teh a ngah hlei lo si ka phiat ah foman ka phiat kho ka rak ti ai kuak te na cu ka ti na tu ka kan num ko la kuak te na cu ka ti na ka phiat kho bak lo zeruang ah si ka rak i phiat ka keimah thon da ka rak rel cu sian te anu ah ka fian zu se oh kan nu le ka pa thlacamnak thawng in Pathian nih hi photama mun kan lam kam ah ek lakah thih ding kha a ka timh piak lo caah pei khi chung khin minung sinak in ruahnak a si kho lomi a ka rak thawhtam kha ka rak i thei lo keimah thawnnak ka rak i ruah ka rak i ruah i ka porhlaw ka zudinnak ah ah porhlawnaan ka hman sihmanhsehlaw guak hmanh keimah ting kaa phet kho lo zu hmanh kaa phet kho lo cu bantukin hika in kan rian kan mino pawl zong kan si ah kan caan luan ciam nih kan tuahsernak cungah khin thil pakhat kan tei khawhmi cungah kanmah tein kan i ruah sual men lai a ngaingai ti ahcun kan tei khawh lomi kan i ruah lengin teinak a kan pek ka Pathian nih nangmah caah timhnak timhmi a rak neih caah a si ka caah timhmi a rak neih caah si kha fawi tein a ka rak piatter khawhmi si Pathian nih kan ca timhmi a kan neih. Cu timhmi a kan neihnak ding caah cun amah Pathian he i ton Khrih kan neihmi kha kan langhter khawhnak ding caah cun Khrih he i ton kha a hau. Ruahnak thanh i cenat ding si ti lo. Caan tampi ah ruahnak in kan rak i cenat a ngah lo, a tei kho lo. Sihmanhsehlaw Khrih he kan i ton tikah Pathian kawhnak keimah ca a si. Jesuh Khrih nih a tuahnak vialte vailamtah ah a innak, a thihnak, a tuknak hmavual a zeilawk vialte keimah ca a si tiah kaa lak khawh tikah cun ka minung sinak in ka tei khawh lomi vialte kha a thlak khawh dih to cun nihin ni ah kan biakmi kan i fiak taktak maw kan i tong taktak maw cu kan i tonnak ding ahcun tlawmpal kan nolh than kir than duh cu tampi nih kan i tlaihmi cu velngeihnak timi hi kan hmuh kan kaan kan i tlak tuk cucaah velngeihnak pathian nih vel a kan ngeih caah velngeihnak can pe si cu minung kan si kan tuah khawh lomi a theih timi chim hi kan i tlak ngai sihmanhsehlaw velngeihnak nih hin zeidah a kan cawnpiak timi zong hi van i ruat hna si ti ka duh vel a kan ngeih caah Efesa chungah kan hmumi cu nannih cu vel an ngeihnak caah an khamh hna a kan ti a hmaan Efesa a ngan pahnih a hme pariat ah nannih cu vel an ngeih hna caah khamh vel an ngeih hna caah an khamh hna i khamhnak nan hmuh cu amah nan zumhnak thawngin a si Khakha mi tampi nih keimah zong ka rak si vel a kan ngeih caah vel ngeihnak caah kanmah tuah khawhmi um lo kanmah tuah khawhmi lo timi te kha kan i tlaih sihmanhsehlaw he ni ah hikan pakhat te chim ka duh vel ngeihnak vel a kan ngeih caah a kan khamh a hmaan sinain vel ngeihnak lo in khamh kan si lo Vel a kan ngeih i a fapa Khrih a kan pek i Khrih nih kan caah kan sualnak vialte kha rai a kan phawtpiak i pa sinah a thiangmi in rai a kan phawtpiak vel a kan ngeih mi zapi caah a si sinain khakha khamhnak khamh a kan duh caah vel a kan ngeih sinain vel a kan ngeih caah a kan khamh khamhnak kan co ti ahcun i chim sual hna hlah u sih kha a kan tuah piakmi te vel a kan ei a fapa a kan pekmi a fapa Khrih thawn kan caah a intuarnak a tit tuahmi vialte kha keimah caah si tiah aa lakmi ca lawngah khamhnak hmuh si timi kha i fiang hna usih zeiruangah vel a kan ngeih caah vel a kan ngeih caah vel ngeihnak lawng kha kan i lak i Khrih nih a in ṭumi kha keimah ca timi kha zumhnak kha kan ruat ti lo cu lawng si loin Pathian nih khamhnak hi hell luatnak men lawng in kan i ruah tikah Pathian nih aa kan timhpiakmi taktak kan nunnak ah kan pum hmang in a sunparnak langhter a kan duh i a muisam hrimuisam langhter a kan duh i a pennak ser a kan duh mi kha kan ruat ti lo hell luatnak menmen in kan lak tikah kan nun ah a muisam a cuang kho lo minung mithmuh tette pung tette kan si kho lo a zultu hna zong vawlei cung khuazak kip ah ka tette va si ti ta cu tette cu kan chim ko nan kan nun ah cu tette cu kan langhter kho ti lo kan zumhmi kan chimmi hi a sullam sha tein thup deuh ruat hna u si ti ka duh kan ruah lo tikah kan nunnak ah Khrihfa kan sinak kan kum long kum khat nu kum khat upa we kan nunah tette a lang kho tawn lo Cuacun nihin ni kan dirhmun zumhnak in kar kan hlannak kan kar hlannak velngeihnak timi kan ta a timtuahmi vialte hi a sullam fiang tein kan hngalh tuk ma Khrih nih keimah ca a ka tuah timi kan biakmi pa fiang tein kan i hngalh ma tette kan nei maw zeiruangah Pathian nih a tette kha kanmah caah tette si ding kha kan pek i cu tette cu kan nunnak ah kan neih a hau cucu kanmah tein i thei hna usih cu tette cu keimah ka nei maw timi kha pakhat cio minung pakhat pakhat i hmuhnak kanmah tein fiang tein kan i theih ding kha ka duh johan kuat khat angan panga ahme A hme pahra ah Cucaah Pathian Fapa a zummi paoh nih cun an lung chung i an lung chungah Pathian i tette a khannak bia kha an ngaih. Sihmanhsehlaw Pathian a zum lomi nih cun Pathian kha lihchim ah an canter i cucu zeidah zei ca dah a si tiah tiah cun Pathian nih a fapa kong i tette a khanmi kha an zumh lo caah a si. Cu tette cu hihi a si Pathian nih zungzal nunnak a kan pek cang i cu nunnak cu a fapa chungah a um Fa, Pathian fapa a ngeimi paoh nih cun nunnak cu an ngei i Pathian fapa a ngei lomi paoh nih cun nunnak cu an ngei lo hika an tet te timi te kha a tika an van chim ko duh Pathian kan zumhnak ah hin tette kan neihnak ah zei kan neih zeitindah kan neih kan nunnak van i chap tharnak si ti ka duh Pathian tatte kan nei, kan tatte kan nei ko kan ti kan kaan kan chim. A caan caan ah kan kaan kan chim, lenglei ah kan nei kan chim sinah ten mipi hmai i cu tatte cu a caan caan ah a phuang ngalom mi tampi kan um. Pathian dawtnak kan chim ngam tuan lo. Cun cu tatte cu kan theihnak nai tuan deuh ka chim tuan kan Khrihfa sinak in a konglam kan theihnak in kan nei tiah aa ruatmi kan si sual lonak kha tampi ka tu. Pathian dawtnak ka theih ah khan kan nunnak kha Pathian sinah ka ap i tahchunnak bia ti a pekmi nih khan kan nunnak ah rial a ṭuan tikah ka nunnak khan um kho ti lo i thla camnak ah ka kut kaa thliar i thla ka cam tikah Pathian nih thiang thlarau nih cun ka nunnak chungah bia a chim tikah bia a ruah tikah ka sining hlun vialte tunai tatti ka khanmi ka si ding vialte a ka hmuhter ka sualnak vialte ka fiang tein a ka theihter ti cu bantuk ni ni mi tampi nih pathian hmai thla kan cam bawipa ka sual ka ngaithiam kan tin na sualnak fiang ten na hngal taktak mu Ninia Pathian sinah Bawipa ka sualnak ka ngaithiam ti thlacam hi a fawi ngai. Sianten kan sualnak kha fiang tak in titi ciacia in Pathian nai ah phuan ding kan nei maw? Kan i thei taktak maw? Ti kha i hal hna ti. Kha tikah khan kan nunnak ah fiang tein a kan hngalhter tikah oh hi tluk in a sualmi pa dawt awk a tlak lomi pa hi maw a ka dawt ko timi kaa theih tikah ka nunnak ah a um kho ti lo. ka mitthli he ka chia te bu cun ka um in sinatin cu tette pathian dawtnak nih hngalhter mi nih cun kan nunnak kan sualnak a kan hmuhter mi nih cun thazaang tu a kan pek sinatin a caan caan ah kan sual ten timi taksa sal pathian thlarau phuannak kan ten sualnak kan i fian taktak lo tikah kan sual kan pelh kan tinak nih kan sual kan i hmuhnak nih hin mi hmai in fontertu hmai fonter cu hmu lei tu a kan pinter tawn Cacun na sualnak naa hmuhmi kha hmaiah man an fontertu ma si, hnu an piltertu si. Pathian Thlarau nih na nunnak ah an phuan i na sualnak an hmuhter si ahcun cu sualnak cu Pathian sunparnak theihmi cu Pathian sunparnak cu hmailei an fontertu si lai. Chan le taksa sinak i sawh in vawlei ruahnak thluak theihnak sawn naa theihmi sualnak cu cun hnulei na fong na pil chinchin lai timi kha chim ka duh. Cu tikah Pathian donan kan nunnak ka sualnak a ka hmuhter tikah thazaang tu kha a ka pekter i ningzatnak khung in a ka ruatter. Ka sining phuan ngam lomi kha a ka phuanter. Siantan cu ni cun a ka cu ni cun lunglawmhnak in a ka thlen i luatnak kha a ka pek. Cucun ka chuannak a ka hmuhter i kaan hlawhmi khua khan um zeidah cun ka luat cang ka luat cang te ka au thluahmah sualnak Pathian thlarau nih a kan nunnak ah rian a ṭuan tikah aa phuan tikah kan nunnak ah bia a kan chim tikah kan sual a kan hmuhter tikah hnupilnak loin lunglawmhnak luatnak tu a kan hruai cucun nang teh kan nunnak i check than hna usih kan sual kan ti lengmang a fawite. Cu sualnak nih cun na sualnak nih zei bantuk ṭhawnnak dah an pek? Pathian dawtnak tu kha a langhter maw? Ter chinchin maw? Hmaiah an fuanter maw? Luatnak ah pei ka luat cang, ka luat cang tikah lunglawmhnak an ka khat. Cu lunglawmhnak luatnak nih a chuah zong damnak tiang chuahter. Mi tampi nih mah lio hrawng kan tate khan min theih ko lai. Damnak ka hmu cang ti tate ka khan. Zeiruangah duhpoh in a nungmi ka rak si caah ka nunmi ka tuah sermi in zawtnak ka rak nei. Cucu damnak cu damnak cu thinlung chung a ra in lunglawmhnak an ka khat. Cu nih cun nihin ni tiang ah Pathian nih lam a ka hruai. Cu nihin ni ah kan theihmi tette hi hmur le tar sawsawh in chimmi tette lawng a kan naih nunnak in kan naih ding mi masih mi kha van i hal hna sati kan duh pathian tette ka nei ko ti kan kan kan chim kei zong pathian dawtnak pathian le kri le ka ton hana ka chim sinan ne cu ka chim mi cu zapi leng i i tonnak bi sawnak lo ka chim ngam mi kan nunnak ah ka al ta tak la maka ka mi ni thai halo kan ma ding kan ni thai to ni ni pathian tette kan chungah kan nei mi tette hi hmur le kaa lawnglawng si sual maw? Kan nunnak kha van i hal ṭhan hna u sih. Pathian thlarau nih an tawk i na sual an hmuh tak taktak cun cu sualnak cun hmailei an tonte Pathian sunparnak Pathian dawtnak hruhar kha a langhter lai Pathian tette an derh hrimhrim lai timi kha chim ka duh cucu keimah ca lawng ah si lo i cu bantuk cun mi vialte pek ning khan Pathian nih kan sualnak chungin luatnak kha a kan pektu mi si Cu bantukin Pathian dawtnak kan van theih tikah ni niah kei cu a hlein Pathian nih a ka dawt i a thluachuah ka ten comi cu tunai tuan deuh ka chim bantuk si Pathian dawtnak kha ka luat cang ka luat cang ka luat cang te ka au i tlawpal ah ka dam cang ka dam cang te ka au thluamah ni in puak na zu kha a lulun ten a philh in ka philh ka philh na philh lo ka thei lo Cucu a hlei in Pathian nih thachuah a ka pek ni si. Ka kha mi vialte nan si lai ka ti lo. Sihmanhsehlaw Pathian tette thlarau kha na nunnak na tinco taktak cang a si ahcun Khrih he naa tinco taktak naa ton taktak cang a si ahcun nihin ni ah taksa duhnak kan tuahmi vialte kha duhsah duhsan an teipiak hrimhrim lai. Asinain Pathian tette Pathian fa ka si ko ka zum ko na ti ko nain Kumkhat hnu kumkhat na kar hrannak ah zeihmanh an teiter tung lo a si ahcun tha na zumhnak ah i check than ti ka duh. Pathian bia cu a palh lo. Pathian bia cu a palh kho lo. Siahcun a palhmi cu kanmah kha kan si tinak si. Cucun kan neihmi tette, ka nei ko ti kan i ruahmi hi kan nunnak ah van i check than na si ti ka duh zeiruang ah pathian bia cu a palh lomi bia si pathian cu ṭi he aa tong taktak mi nih cun luatnak an hmu i teinak kha an hmu hrimhrim cucun nang te na hmuhmi tete ah luatnak teinak damnak na hmu taktak maw nangamnak lawmhnak na hmu taktak maw timi kha man hal ka duh pakhat yu van i check now si cucun hi ka hin pathian dawtnak a thei cangmi hna nih zeidah kan kan ton than Bible kan rel i Pathian bia in thaza kan la i Pathian i hawikomhnak kan van kal than tikah ralrin ngai ngai dingmi pakhat keimah nih kanun na an ka ton ve mi si caah khan tate khan bantukin van cheu bau ka duhmi thil si caan kan lak deuh Pathian ne caan kan lak thla kan cam Bible te kan van rel tikah Pathian bia nih cun tuan deuh in Pathian nih kan tutan kan chimman kan sualnak kan tinlonak kan pelnak kha a kan hmuhter asinain kan ralpa satan nih hin amah pathian nih hawikom ding kha a kan duh lo tuk caah khan a phunphun in rian a ṭuan ve tikah pathian lei kar kan hlan deuh caan kan lak deuh deuh tikah zeitindah rian ṭuan deuh ve ticun sualnak pathian bia in a bia hmang in bible kan rin la siseh hmang in sualnak palhnak kha a kan theihter a kan theihtermi kha Satan nih a caan kan nunnak a kan hlen i kanmah nun i hmuhnak ah si loin mi nun hmuh kan hmang tawn cun Pathian dawtnak a nei cangmi zong nih ka piangthar cang a timi hna zong hihi i ralring hna usih Pathian le thazaang kan la Bible kan rel i tha kan cam deuh caan kan lak deuh i mi nun sualnak lawng te kan hmuh sual cun na nunnak i check than Khakha Satan nih kan nunnak ah hrawh a kan duh rian a ṭuannak si ve. Pathian bia cu a pakhatnak kanmah nun remter i amah lei ah amah muisam lo chin lengmang in ser a kan tim tu si. Mi nun hnu i mi lawngte kha cawnpiak ding kha si lem lo. Kanmah tu kha i check ṭhan i kan nun kha i rem ṭhan i keimah ca si tin kha kha tette in mi sinah kan hrawm ve ding i a tette langhter ding mi zong kha hrum hrom ve ding kha si sinasela caan tampi kan i palh mi cu bible bia kan rel deuh caan kan la kho deuh deuh kan nunnak ah nomnak a khat deuh tikah kanmah nun kha i zoh kan philh tawn i mi sualnak lo ti hmu kan hmang tawn thla kan saknak ah pathian ka tang thutah kan i lawm kan tui ko nain kanmah nun i check kha kan philh tawn i pathian bia khan keimah ca i lak ti lo mi nun kha hmuh kan hmang tawn Cucu keimah zong nih ka ton ve mi si. Cu bantuk zong cu i ralring ve hna usih. Keimah ka nunnak in Pathian a ka cawnpiak mi chung in nihin ni ah chim ka duh than mi si. Hihi cu bantuk nun in kan i theihthiam lo tikah thazaang kan lai Pathian le ka kan hlan kan hlan cuahmah bu khan kanmah nun kha kan i hmuh than lo tikah khan kan nun ah zeidah chuak a tatte a muisam a lang kho ti lo i kan pawng a bumi kan unau hna kan khrihfabu hawikom hna nih nunnak mangah nuamh lonak a chuahtertu ah kan i cang ṭhan zumlotu kan timi kan khrihfabu chungah siseh kan hawikomnak kan pawngkam hna i pathian dawtnak fiang ten a hngal lomi na nun ah zohchun awk tlak ding nun ding anmah hrang a thlacam piak ding i nun a cawntu ding in zohchun awk tlak si nun a langhter dingmi kha kan langhter kho le anmah sual lawng te kan phawt tiah kanmah nun kha i rem kan philh tikah anmah ca zongah tette kan si kho ti lo i cucun lai tampi nih laimi ka ti ko la fawinak in kan pian thar nain piang thar lomi nih pian thar zei ruangah an ṭih kha pialte zong kha aa tel ve tiah ka hmuh ka nun nan ka tonmi chungin kan pian tharnak pathian kan zumhnak ah kar kan hlannak ah kan nunnak ah a tette kan langh khawhnak ding caah hin kan tonmi kip ah Bible in siseh Pathian bia in kan rel tikah siseh Pathian bia nih kan hmuh i thazaang kan laknak hi mi caah si cawlh kan nunnak caah i ser hmasa na si ti zong kha van chim than ka duh chim kan timh Cu bantukin kan umter zein Pathian bia Bible kan len kan hrilhfiahmi kha sermon a pek sermon a ka pek ti mi ca lawng te a lak i chim kha kan i tim tawn kanmah ca i nunpi keimah nun a ka remtu si tikah ka philh tawn kha bantuk zong kha kan karhlannak ah kan tong kho men cu zong cu Pathian nih a herh a ti ca si lai cu hihi chim dun kaa tim mi si lo kan ka rel li ka chim lai ka timi hi aa dang ngai le hi hi pathian nih kan ca a herh a timi theo da dah ka ti ka ruah hi ka in caan a kan pek tikah mino hmun i ka tem i thlacamnak Bible ka rel i ka tim i Bible cacang in ka dir ka tial ko na in ka chim dat ka tial ning in pakhat in ka chim kho lo zong hin kan nun na pathian ak to mi thom in hika ummi kan ca e her ati mi sedau na ti zum na ka nei zerong ah pathian ka zum nak ah kar ka hlan nak ah kan nun nak tak tak in ka ton mi si Cu ka tonmi cu nihin ni ah nan sin zongah tette ka khatmi si. Keimah theihnak an si lo. Nihin ni ah a tuan cemi caan tampi le hmailei zongah tampi kan um rih lai. Kan nunnak ah Pathian lio ka kan hlannak ah kan tuahnak kip ah biakinn chung lawngah si loin kan siang kainak ah siseh kan rianṭuannak ah siseh khatalei in a bik in chim cu lenglei zuk hmawm lawng in si loin lenglei zuk hmawmnak in a zici deuh cu chunglei kan lungthin kan ruahnak ah sertharmi kan sinak ding caah khan kan nunnak kan ruahnak i check peng hna si zei ruangah zuk hmawm ding ah cu Norway ram ah nan theih bantuk in keimah hla an tuan pi in a khan in si ciammaazi he aa keih lo sipuazi tangka zilo he si aa keih lo economy he aa keih lo an ti aa phiat an tampi zumlotu hmun an tuah khawhmi thil si sinaten kan nunnak taktak kan lungthin taktak in sertharmi si kan i tip kan chi si asi ahcun khi he kan i ton taktak si ahcun phiat phiat kong he kuak phiat kong khai ni phiat kong he chim man khi a haumi si lo a biapi cu kan nunnak i Khrih he i ton kha biapi men ko. Phiat kan i zuammi cu Khrih he kan i ton lo caah kan tei khawh lomi si. Sinain tunai ka chim bantuk khan nan i laaksuannak ah ling. Pathian ha Khrih kan i ton tikah phiat na duh tikah a lu lu in duhsah duhsah na tei thluahmah lai. ka thei ko ka thei ko ka chungah khrim ko ja ka duh lo ka duh lo ti kum khat ada ama ning kum khat ama ning kum long upa de deuh sia khan ka kha chu i ruat that ko na sia kan ton mi chung tu hin pathian duh nak ka kawl na si mi chim nak thong long in thei nak thong long in a chim so men mi si sual lo ding khan kan nun nak i check than na si ti kha ka du Zeiruangah Pathian nih a kan timhpiakmi hi zeitluk in dah ka caah a ngan timi kha ruat ṭhan hna u sih. Jesuh Khrih nih a innak vialte kha ruat ṭhan u sih law nihin ni ah Jesuh Khrih nih a nunnak a pekmi hi hell tlaknak luatnak menmen si ahcun Pathian nih a Fapa Khrih hi kan caah pek a herh lem lo. Hlanlio Israel hna bantuin tuu ram thi in tuufa thi in hell lutnak men cu a kan pek ko lai. Khrih hrimhrim theng bang Khrih a fapa neih chunte Jesuh Khrih theng bang te a nunnak a pek i nangmah le keimah caah a kan pek mi hell luatnak me men si lo. Pathian nih amah muisam in a kan sermi kha amah muisam kem in amah duhning in kan nun khawhnak le amah sunparnak an pek khawhnak ding ah si tazing kan tuahmi kan zukmi kan biakmi kan thangthatmi kan tuahmi thil vialte kan van i check than na si efficient nak kan nei kan hngal taktak mo pathian kan dawt kan ti pathian kan zumh kan ti pathian kan hngalh kan ti zei khi dah zumhnak in hngalh si Jeim nih cun zumhnak tuahsernak he rian a ṭuanṭi lo awk si Tuahsernak aa tel lomi cu a thi a ti. Cu tu ni ni ah kan zumhnak lawng zong hi biakinn chung lawngah le hnur le ka lawng in chalah ah selaw kan nunnak hrimhrim in nunnak in tette a piah khotu kan si. Pathian duhnak kha aa thim khotu kan sinak hnga Pathian biak ni nih a kan biakmi hi fiang tein ka hngal taktak maw ka thei taktak maw Khrih nih kaa tong taktak maw ka nunnak ah Khrih nih rian a tuan taktak maw Jesuh Khrih nih ka caah a inmi hi keimah caah a tling cang a tling taktak cang maw timi hi van i check than a si Pathian zumh an timi hi zei ti si? Jesuh Khrih ka dawt Pathian kan dawt timi zei ti si? Khrih nunzia kan lak hmanah zeitindah kan nun lai timi nunnak in kan sining fiang tein hmu ṭhan hna usih. Kan biakmi fiang tein kan i hngalh i kan biakmi pa hi fiang tein kan hmuh i Khrih he fiang tein kan i ton si ahcun nihin ni ah kan buaipi lengmangmi Khrihfa nun timi hi zeihmanh a har lo. theitlai timi hi zeihmanh a har lo nihin ni ah mi tampi nih a theitlai lawng zoh kan duh a hram zei hram zei kung kan si kan i thei lo cucun khamhnak kan timi zumhnak kan timi kan zumhmi pa a kan khamhtu pa he khrih he kan i ton tak lo tikah theitlai zin a tlai khawh la a hrampi khrih ah nihin ni ka ting co taktak mu kaa fiang taktak maw? Khatalei nih chim cun Pathian ka zumh ti cu zei a si? Pathian ka dawt ti hi zei a si? Ka nunning ka chimmi ka tuah ning in zeidah a langh khawh? Cun Pathian kan zumh ti cu Baibal in Johan chung zong tam bik an hmuh cu Pathian zumh ti cu kan zumh cu an nawl kan ngaih a si. Ni na Pathian kan zumh te Pathian nawl ma kan, kan ngai ma? Pathian kan dawt kan ti. A bia kan ngai ma? Ni nih dawtnak dawtnak te kan chim. Cucun Pathian duhning kan nung ma? Pathian duhning kan thangthat ma? Pathian cu thlarau le biatak in thangṭhat awk si ti ka tunai ka rel bantuk khan kan theih. Cucun thlarau le biatak in ka thangṭhat maw? Thlarau le biatak in thangṭhat hi kan nunnak ah Pathian nih zeitindah a kan cawnpiak? Cun ni ka hin Bible si an kaimi kan pastor te pawl ka hngar tuk hna mi cu sianginn an pai pai Pathian kong fiang in an theih tikah an i fianmi kha mipi nih a ngaitu hna nih fiang an pemh khawhnak ah fiang lakin an chim khawh kannih nih kan i fianmi hmanh kha tokah cawnnak theihnak relnak kan nei lo tikah fiang lakin pem lakin kan chim thiam ti lo cu Lasin Bible si ang kai te na ka ngang tuk na saden a caan ni a ka pe ti lo Cun ni ni ah kan fiang taktak maw? A caancaan ah Baibal si an kai hau lo timi zong hi chim hna hlah u si. Pathian kan zumh, kan kai lo zongah, kan cawn lo zongah Pathian dawtnak cu theih khawh a si ko nain a herh lo timi khi cu caan tampi ah chim kan hmang tawn. Nihin ni ah Pathian tette, Pathian thawngtha phuan ding taktak ahcun cawnnak hi a hau bak. Zeirungah kan theih ko nain kan nunnak cah cun fiang tein kan hngalh ko nain mipi hrangah cawnpiaknak ding taktak ahcun Pathian he Khrih he kan i tonnak in Thiang Thlarau thawngin a hmaan ko nain Thiang Thlarau nih kan nunnak ah a kan umpi i kan nun in Khrih muisam langh ding nunfelnak in a langhter khawh a hmaan ko nain mipi he i hawikom nakin mipi he ṭhangh khawhnak ding caah cun chim khawhnak kha cawnnak theihnak hngalhnak a hau a zici tuk. Cun kan chimmi kan tuahmi Khrihfa kan sinak ah zumtu kan sinak ah kan nunnak kaa ruah te tikah kan rak chim tha tein ruat sasa law biachim kan hmang tawn cu vialte zong kha kan chim ciami kan ruah ciami a liam ciami nun in kan nunnak in nihin ni atu zan caan ah hin i check hna selaw pathian nih ka caah ka timh piakmi ka biakmi pa hi kaa fiang in ka biakmi pa hi fiang tein ka hngal ngo thlarau le biatak in biak timi te kha tunai ah ka tlawmpal ka van chim caah kei nih thlarau le biatak in biak timi kaa fian ning te pathian ah hrilhfian ning te tlawmpal te van chim ka duh Pathian cu thlarau a si thlarau le biatak nan biak a si a hmaan thlarau in kan biak hona cu kan chung ummi amah Pathian ne kan i ton taktak i amah a fa kan sinak thlarau kan chungah a um taktak ti lawng khan amah Pathian nih aa hawi kom ning aa aa chawnbiak kho ding kan si bantuk in biatak timi te ka hi kaan chim ka duh biatak timi a sullam keimah nih kaa fian ning keimah pathian dawtnak cun pathian nih a ka fianter ning kei cu biatak biatak kan ti ta kan biatak biatak cu a fawi dan Khrih ti zong pathian ti zong Khrih ti zong chim khawh a si cu bantukin hihin niah Jesuh Khrih cu zumh awk tlak in pa zumh awk tlak in nawlngeihnak in zumh awk tlak tein Pathian rian pa rian kha a ṭuan bantukin kannih zong nih Pathian kan biaknak ah thlarau le biatak a ti bantukin biatak timi bia te hi van hmang law biatak le Pathian kan biaknak ah zumh awk tlak tein tasa shishi tein Pathian kan bia maw timi te kha van chim ka duh nin nih Pathian kan biak ko nain thlarau le biatak kan biak ding si ti kan theih ko nain Pathian kan biaknak ah tasa kan nei taktak maw zumhawktlak kan si maw cu vialte zumhawktlak kan sinak ding hna caah le cu vialte in tessa nei tein pathian hmaiah kan dir khawhnak ding caah cun amah Khrih he kan i ton hau i kan theihmi kan pan zong kha a bia ngaih kan hau Pathian lunton lunton kan ti i a bia kan ngaih ṭung lo ahcun a nawl ngaih ṭung lo ahcun zeidah santlai dawtnak kan ti zongah nawlngeihnak biangeihnak in cun dawtnak cu zindah a langh khawh lai cun nihin ni ah kan nunnak ah Pathian muisam kan ken khawhnak ding caah Pathian duh ningin ka kan hlan khawh chinchinnak ding caah pakhatnak ah kan nunnak ah kan nunnak ah Khrih he kaa tong tak cang cang maw nihin ni ah ka biakmi pa hi fiang tein ka hngal taktak maw kan nunnak ah Khrihfa Pathian fa ka sinak tette hi ka nei taktak mu van i check than hna usih cu ahcun nihin ni cu kan i theih si ahcun kan sining te Pathian kha kan fuh than si ahcun Pathian nih luatnak a kan pek lai i damnak a kan pek lai i cu Pathian dawtnak thawngin cu Pathian thiang thlarau umpi lamhruainak thawngin nikhat nu nikhat thaizing hnu in kan kar hlannak ah amah Pathian muisam lo chin lamang ning le kan hmu kan tonmi chungah teinak hmu chin lengmang ding amah Pathian lehla nih a ṭhawnnak le thiangthlarau phun ah a kan hruai lai timi kha kan chim ka duh mah nih cun nawlngaihnak lei ah bia ngaihnak lei ah a kan hruai lai ti kha kan chim ka duh le tuzan kan chim khawh tawk kha vial silo kan chimmi kan relmi Pathian nih kan zate pumpak kha cio kan caah thar in thluachuahnak kan pek pek hram seh lunglawmhnak tampi kan nei